Әле дуслар, чыктым гостиницадан, Худжанттан. Хәзер Канибадам дигән шәһәргә автобус көтәм. Монда инде автобус түгел, маршрутка йөри. 50 минутка сәгатькә бер мәртәбә үтеп китә ди. Шуңадан хананы көтеп торга тур киләчәк. Ул туры туры турыдан туры Канибадамга бара. Ул город на границе. Шуннан инде миңа узып китерә кирәк булачак Үзбекстанга. Шуңа хәзер 50 минут

Һәм ни гаҗәеп, монда тагын бер-беребез белән очрашып, монда тагын бик дус кына утырдык инде. Бик активный, позитивный малай. Менә күрә аласыз инде. Шушындый киемнән җөриләр инде. Менә шулай торып юлларны йөгереп чыгабыз без бөтенебез дә. Мин бераз аккуратнырак киенгән инде. Вот. Шундый хәл, менә шулай торып җөрибез. Һәм мондый попутчиклар бик күп. Менә мисал өчен Пиджикент шәһәрендә мин Чао дигән җегет белән аш пешергән идем бит, исегездәдер кем видео карады. Вот. Ул тоже монда бүген яши, ул тоже путешествует тә. Аның белән дә бергә чәй эчеп утырдык. Ну, ул чәй эчми, ул гел кипяток эчә. Аннары ул Кытайның гадәтен мин дә алдым, хәзер мин дә кипяток эчә башладым. Просто кипяток тәмле икән. Даже белмәгән идем. Бераз гына ярты кашык шикәр салсаң. Шөтеп акыртып йөриләр инде. Менә беркем дә белми торган Кистакус авылында бит инде кишлагында попутка тотып торам. Пока тыныч. Худжанттан 20 километр үтә алдым инде. Тагын бер 75-80 калды. Но чут монда попутка бик туктамый әле. Автобусга утырдык. 35-40 минут үткәч, ну монда шыгырым тыгыз, урын юк. Ишек кыйда басып тора хәзер. Бер сәгать буе аякта. Әле Аллага шөкер. Хәтта уже күңел булганы беткән инде инде. Барабыз, юллар начар, шыгыр-шыгыр, кеше күп, һава юк.

Хәзер граница үтәбез, Аллага тапшырып. Юл буе барабыз и һәр километр километр буе шайтырып бөтен трасса буйлап не куйганнар. Кызыл борычны болгарский перестан чәчеп киптерергә. Аны торалар да капчыкка киптергәч. Шуны Россиягә җибәрәләр менә юл буе. И иң кызыгы беләсезме, беләсез бит, базарга килеп аласыз, теге капчыкларда кызыл бөречне. Аның кибу форматы менә шулай. Трассада юл буйлап машина тузанын җыя ул, менә күрәсезме кызыл бөреш. Шуңа тагын икенче мәртәбә Үзбәкстаннан килгән кызыл бөрешне алганда бераз уйлап алыгыз, яхшы иттереп җуыгыз, чөнки тузаннар белән җыелып ята ул монда. Километрлар буе менә карагыз. Ай, менә күпме кызыл борыч. Болгарский пирс. Риштан шәһәр кырыена туктадык. Намаз укып алдык. Чөнки хәр кояш төшсә, икенден укырга җитешми идек егетләр белән. Хәзер китәбез, дәвам итеп юлны. Ферганага барырга булдым, Каканка барып тормыйм инде. Ферганага китәм. Что көне буе ашамаган, менә Безнең британские друзья, British friends. It's a Chris and Аня. Аня. Вот. Ашадык, эчтек бик шундый матур, күркәм. Ну, опять же, үзенчәлекле гаилә бит инде. Нигә? Чөнки Чөнки ир белән хатын, но бергә яшәмиләр. Опять же, нигәдер шундый матур европейский гадәт. Вот. Мин аларга аңлатырга тырышам инде үзебезнеке дөрес икән, алар үзләренеке дөрес дип сөйли. Шуңа алар үз фикердә, мин үз фикердә калдым. Но бик бәхетле торабыз диләр. Уже өч ел яшиләр. Яшиләр дип инде аерым торалар, бергә йөриләр. Шулай тормыш алып баралар. Безнең әйберләр өстә төшерәләр хәзер. Менә егетләр, кызлар. Все, алар монда гостиницада калыр, но шунда гостиница мотор. Шунда мотор внутренний двор.

Аерым бер нинди кызык әйбер күрмәдем. Мәчетләр дә күрмәдем, дом культуралар да күрмәдем. Домнар, домнар, домнар, домнар. Машиналар җөри, магазиннар, кафелар да бер икәү генә. Вот. Дустым шалтыратты Сорманнан.

Фирганада кундым, хәзер чыгып китәм юлга. Әкренләп кенә бит инде барам. Хәзер Андижан тарафына. Фиргананы интернеттан карадым. Что посмотреть, что интересно есть дип Честно әйткәндә, типичный советский город. Тарихи бер нинди әйбер интернет та күрсәтми даже. Шуңа инде э, бер кызыклы әйбер дә юк. Э, более-менее кызык әйберләр Ферганада түгел. Ә инде Какант дигән шәһәрдә иде. Ләкин Каканны мин үтеп киттем, чөнки Кокантта дешевый хостеллар юк. Ким дигәндә 2000 сум төненә сорыйлар. Ә мин андый бюджетка әле бердәгем барганым жоқ. Һәм барасы да килми. Шуңа монда нигә таксистка күбрәк түләп Ферганага барып кундым. Хәзер Андижанга китәм. Андижаннан инде Алла бирса булырга тиеш

Ну, чиста каралган. Үзбәкстан мин ул яктан нык шатландыра инде. Таҗикстан түгел инде. Монда чиста, ялтырап тора бөтенләй берде. Аккуратно. Чис әйткәндә, Фергана миңа үзенең чисталыгы, матурлыгы белән ошый. Менә карагыз, университет. Барам, барам бөтенчә чиста Фергананың. Менә бүлешендә. Относительно современный Вообще мотор ses etkende. Теге тарих әйбергә студентлар бик күп. Мотор торып киенгәннәр барсы да. Кешеләр шундый доброжелательный. Город мотор. Шундый мотор здание күрдем әле. Нәрсә икән бу?

Бу, оказывается, мин монда кеше белән сөйләштем. Э, аксакаллар үзәге. Монда местный аксакаллар җыелып, яшьләр белән сөйләшәләр и үзенчә монда инде ветераннар организациясе дагын, өлкәннәр организациясе дагын. Шундый ни инде. Э, совет ветеранов кебек инде. Монда әзрәк кенә акын да саталар, яшьләр белән сөйләшәләр дә. Болай матур здание үзе. Шундый матур аркалар белән кереп китәбез бит инде городской парк Ферганыйга. Менә студентлар баралар. Вуздан туда-сюда. Кем ничек киенгән үзегез күрә аласыз. Кызлар инде үзенчәлекле, егетләр дә инде в основном ни. Ак күлмәк, кара чалбар, костюм. Шунысы парк. Аккуратный гына, матур гына. Барсы да бар. Ферганада вполне современный аттракционнар күп монда. Әллә инде аттракционнар бар монда. Әкәмәт күп. Бик развитый ул яктан. Мондый зур камикадзаны күргән юк әле. Камикадзе дип атала менә мондый кешеләрне утырта торган аттракцион. Күрә аласыз. Нәфетер утырталар дагын. И әйләндерәләр нинди биеклеккә күрәсезме? Беренче мәртәбә шундый биекне күрәм. Хакәмәт зур. Бу кызы күрәсез мичә киенгән. Ул бик каты корейский стильдә киенгән һәм менә шулай иттереп корейский стильгә подражать Үзбәкстанда бик еш очрый. Һәм очрау гына түгел, языковой центрлар кыйна үтеп китәм, мин кереп исәнләшеп чыгам. Һәм беләсезме, нинди популярный тел? Беренче английский булса, икенчесе корейский. Һәм оказывается, Үзбәкстан белән Корея арасында соглашение бар икән. Алар инде Кореяга барып, рәхәтләнеп эшли алалар. Теге трудовой визаларны, рабочий визаларны җиңел алалар. Һәм әкренләп кенә Үзбәкстанга Корея үз йогынтасын көннән-көн күбрәк ясый һәм ясый. Яшьләр помешаны на корейской культуре вообще. Корейский телне күп кеше өйрәнә. Гомердә дә уйламас иман йорт турында. Ну шулай икән. Менә кай саба зрим, мин моңа менәм инде. Акчамны түксәм түгәм, но менәм. Менә шушындый кабинка. Нәрсә дигән тукыганнар. Инна раббака. Нәрсә дигән анда? Инна раббәкә ләбил мирсад дигән. Так. Ул, конечно, әзерәк туры килми инде кабинкада утырып җылы итә торган ситуацияне. Ну, ярар, барабыз. Менә безгә 66 метр диде биеклеге. Сезнең белән күрешәкбез инде хәр Фергана, Фергана шәһәре. Дуслар, менә мин колесо базыйнега мендем. Монда капитальный җил.

Мин вообще куркып торам әле монда колесо өйшеп төшмәс микән дип. Чөнки кабинка селкенеп вот иттереп. Хәзер бигрәк менә без 66 метрга мин сезгә инде килеп күрсәтәм шәһәрне өстән. Относительно биеккә мендек инде нәрсә әйтәсем килә. Менә бу без күрә торган бөтен мотор территория. Әгәр без тирәнрәк күрә алсак, бөтен яктан да дүрт тарафтан да таулар белән капланган. Менә монда күреп бетереп була микән, юк микән телефон аша. Менә тегендә таулар. Менә монда читтә таулар. Җирәктә. Бу Ферганский долина дип атала торган. Алла чөт бигрәк калтырый. Сабый биккә без беттек. Менә тегендә колесо обозрения для слабаков. Анда инде сүз юзы сүзи. Вот менә шушы бөтен территория ул 180 гә почти 300 километр. Шундый бер йомырка формасында ни, площадь. Ул Ферганский долина дип атала. Һәм дүрт яктан да таулар белән капланган. Идеальный урын. Монда микроклимат шәп. Монда җылгалар бар, сулар бар, более-менее. Монда бит плодородный почва бит инде. Табигать та яхшы монда. Шуңа элек-электән, менә күрәсең, парк мин монда җөреп чыгармын. Элек-электән монда ни бит инде. Бик күп кешеләр тора башлаганнар. Э, Каканский ханство дип аталган инде монда, Какан шәһәренең башлыгы булган бит инде. Бик каты селкетә бу җәмәгать белмим. Колесо китсә, беренче видеоны күрәчәксез. Ишек төшерелгән колесодан. Вот. Исән калып белмим, конечно, бик каты селкетә. Кушта-кушта ишетеләдер. Һәм менә шушы Каканский ханство бит инде, хөрмәтле дуслар, Күп еллар буе хуҗа булып торган монда. Аны Туркестан дип тә атаганнар, сез инде аптырамагыз. Средняя Азиядә Туркестан дип аталган урыннар бик күп. Казахстанда да бар, Төркменстанда да бар, Үзбәкстанда да бар. Һәм ахыр чигендә бит инде компромисска килеп, Совет Союзы вакытында шушы матур, плодородный җирне Өч төрле дәүләткә бүлеп биргәннәр. Берсе Кыргызстан, берсе Үзбәкстан, берсе Таҗикстан. Вот. Кемгәдер шаган бит инде бу бүленеш совет чорында, кемгәдер шамаган, ләкин совет чорында бөтенесе дә бер халык, бер совет кешеләре кебек яшәгәннәр. Тәртип, матур, развиваска. Менә бу Шәһәр дәген нәрсә әйтсәң дә, бик развитый шәһәр. Әй, моны да этажный строениелар бик артык күп түгел, ләкин күпме мин йөрдем, күпме карадым, очень чистоплотный, очень матур, яхшы, күркәм торалар. Әнә бу әле зур стадионнары да бар. Монда знаменитый чемпион Үзбекстаны, нефтьче командасының стадионы. Соңыннан инде Совет Союзы таркалгач,

Үзбәксләрнең анклавлары таҗиклар җирендә бар, таҗикларның анклавлары үзбәкләр җирендә. Ә иң кызыгы беләсезме нәрсә? Иң кызыгы кыргызларның юллары бер шәһәрдән икенче шәһәргә үзбәкләрнең, ә, таҗикларның территориясе аша үтә. Һәм аларга үз шәһәрләреннән икенче кыргыз шәһәренә эләгергә теләсәң, хош ни хош үтергә кирәк Таҗикстан территориясе буйлап. Шундый мәзәк хәл. Вот, шуңа мин попутка туктатмакчы идем бер-ике урында. Алар туктый алмадылар, чөнки аларга запрещено, аларга разрешение бар, кереп үтеп кенә китергә. Вот, менә шундый мотор урыннар бит инде. Обязательно менеп карагыз, но җилсезрәк көтеп бетегез. Бик матур, бик аккурат. Парк вообще шады. Чысы әйткәндә, теге столичный шәһәрләр парыгыннан бер дә калышмый. Вот. Бик аккуратно, матур, чиста, бик күп төрле аттракцион. Хөрмәтле дуслар, колесоны йөрдем, шады, биек, интересный. Рекомендую барыгызга дагын. Ну, өстә җил бар, капитальный җил бар, шуңа әзер булыгыз. Минем бит инде Сезнең белән бүлешәсем, бүлешеп китәсем килә. Ике кайгылы хәбәрем бар. Беренчедән мин кичә караңгыда килдем бит инде. Күзлегем югалттым, таба алмыйм. Икенчедән иң кызыклы факт. Әле нинди тауларга менеп жүрдем. Әле нинди коймалардан, баскычлардан сикереп чыктым. Әле нинди кеше күрмәгәндә, телефонга яздырмаганда

Ишелеп төштем. Менә шуңа да мин әнигә әйтәсем килә, мин әни моны карыйдыр инде. Без бит инде уйлыйбыз, каяндыр таудан жыгылырсың дип. Көтмәгәндә душавайда жыгылып, аякларың бәреп бетерерсең дип, кулларың бәреп бетерерсең дип, берсе дә уйламый почмакларга. Чөнки почмакка бәрелү үзегез беләсез. Бик каты синякларны калдыра ул. Мондый гәүдә белән килеп. Шуңа да хөрмәтле дуслар, без уйлыйбыз, кайгы хәсрәт бер урыннан килер дип. Ә ул аннан килми. Көтмәгән җирдән, көтмәгән урында, көтмәгән вакытта килеп төшергә мөмкин безнең өстебезгә әллә нинди рәхәт булмаган мизгелләр. Шуңа тагын Чынбарлыкта да безнең кайгырып йөргән проблемаларыбыз 97-98% очракта алар чынга ашмыйлар. Без куркабыз теге чирдән, без куркабыз монда бәрелер мин дип, тегесе булыр, бысы булыр дип. Бөтен курыккан әйберләребезнең 1%-2% чын барлыкка ирешергә мөмкин. Әмәдә кайдан без көтмибез бернинди курку да юк. Барсы да стабильный, барсы да яхшы булыр дип. Шунда безнең кайгы хәсрәт каршы алырга мөмкинлеге. Менә нәрсә әйтәсем килә, шундый бер хәл булган минем имамлык практикасында э, бу Бөгелмә шәһәрендә эшләгәндә мәчкә килеп бит инде дога кылдыра торган кешеләр күп булды. Шунда бер гаилә белән танышып киттем бит инде. Бик гаҗәеп хәл, мин аны Гөлбәгазләрдә сөйлим инде, бәлки монда да

Э, һәм бу ничәнче микән аны икенчеме өченче стадия иде бугай инде өченче стадия уже все үлергә әзерләнә бит инде бу хатын саубулаша бөтенесе белән вот мужигы дальнобойщик иде инде һәм шулай иттереп инде бу ират күбрәк акча эшләп Күбрәк лечение алам дип, хай хатынына лечениега түлим дип, кыйммәтле даруларга түлим дип, чабып-чабып, шулай хатыны белән ну инде тырыша иде инде. В итоге бу мужик Мәскәү астында ЗТБга эләгеп үлде. Ә хатын исән калды. То есть менә ул өченче стадияне алар ничектер җиңеп чыкты да ул. Аллага шөкер, ул хатын исән дип беләм хәзер. Белмим инде ул 10 ел элек булган хәл. Исән бул хатын юкмы? Исемдән тумыйм мин уже. Ләкин әйтәсем килә, без көтәбез үлемне бер яктан, без көтәбез бәла казаны бер яктан. Ә ул бөтенләй икенче яктан килергә мөмкин. Шуңа да хөрмәтле дуслар, хөрмәтле туганнар, күңелләрегезне әллә нинди кирәкмәгән кайгырулар белән, ниндидер хәсрәтләр белән йөрәкләрегезне һич тутырмагыз. Насыйп булганы була, Тешеңе сындырып булса да керәчәк. Ә насыйп булмаганы борынга ышкылып китсә дә гын, сиңа насыйп булмый ул дуслар. Шуңа да гын урысча әйтмешли. Расслабьтесь, не мучайте себя, җафаламагыз. Тормыш болай да кыска рәхәтләнеп яшәгез. Менә бит инде языковой школалар бик күп монда Үзбәкстанда. Беренче урында тора Корея теле, аннары инглиз теле, аннары төрек теле, аннары үзбәк теле, рус теле, соңыннан япон теле белән. Менә шуңа тагын аңлагыз. Ничек үзбәк халкы тяготеет Кореяга. Бик күп кешеләр шунда киткән. Кызлар кияүгә чыгалар ди, мужиклар кореянкаларга өйләнәләр ди, шунда калалар ди. Нәрсә әйтәсең килә? Фергана турында. Фергана әкәмәт живой шәһәр. Ташкентта да живойрак күренде әле монда. Мондагы яшьләр саны самый яшь шәһәрмесме инде бу? Бөтен җирдә Кешеләр, кешеләр. Движуха бөтен җирдә, бөтен җирдә магазиннар. Ишеп чиста бөтен җир. Безнең Россиядә дә чистарак сөрелемдә. Ялтырап тора. Магазиннарда бик матур оформленный. Тәртип. Бик матур. Шул миңа ошамаган җагы бер генә монда тарихи әйбер почти җок бер нәрсә дә генә. Шуны әйбер. Относительно современный. Менә арык та бар. Су ага. Вот, шундый хәлләр. Ә кеше күп, бик активный, бик матур күренеш һәм халык. Пешерәләр. Тегендә шашлыклар пешерәләр. Вот, монда ашыйлар. Бу Фергананың дистәлеген базарларның берсе бу. Автовокзал базары. Менә күпме кеше ашый монда. И тарих хаҗи, тарих. Менә бик матур, аккуратно кереп рәхәтләнеп ашый аласың. Шашлык 8000 э, сум үзбәкский. Безнеңчә әйткәндә 60-63 сум. Нет, брат. Ничего не поменять. Акшам бар, пул бар, синең пулың бармы? Яхшы. Ярдәм кирәк булса әйтерсең, яме? Э, мазан ярдәм берәмен. Ничего?

Аптырап калды былай торып карап миңа. Ничек бу үзбәкчә сөйлим бит инде. Әйтәм, давай дога кылабыз. Дога кылдым да җылап җибәрде теге. Иң яхшы плохны күрсәтте хәзер кая барырга дип. Менә хәзер шунда килдем. Килдек. Шундый урынга Плов центр Ферганый. Ва Ош лазер. Плов белән монда бәяләр язылган. Киләсең, аласың. Шундый крутой пловлар әнә әле ничә казан пешерә монда. Көлкедә әзерләп куйган, аннары монда алып шулпасын гына сала. Мин шулпа ашармын дип. Әзрәк соңгы көннәрдә шулпалар әз ашадым. Сәкәмәт майлы булып чыкты. Менә шушы пловны алдым инде 23 мең сумга менә бу набор. Перганский плов ашадым. Вот шул салат белән ике Перепилим йомырка белән целый тарелка плов, ипи. Ни бары безнең Россия акчасы белән 180 сумга төште. Рәхәтләнеп, наконец, ферганский пловны ферганада ашадым. Бик тәмле, бик яхшы булды. Бүгін бит жума көн. Менә халык мәчет тарафына җыелган, мәчеттә урын җитми. Шуңа Таргана базары кырында булган автовокзал кырында булган халык Монда җыелып намаз башкаралар. Әмин намазлык, әмин намазлык бар бит әле монда артта. Авыр түгел чыгарга. Яшәп утырабыз. Халык җыелган милиция контролер итте, тәртип булсын дип. Мәчеткә 100 метр. Көчкә-көчкә ишетелә озын тавышлар ишетсә. Булсагыз, менә моны алырга тырышыгыз. Асу дип атала. 0,5 1 литр литр ярымлы бар, төрле вкуслар. Миңа вообще шады мята. Бу негазированный подсластитель белән су. Әкәмәт тәмле. Салкында аласы икән, бу кызу көннәрдә вообще шикарный бер. Вообще шәп. Мята белән вообще тәмле. Так, намаз укып бетердек. Кешеләр тарала башлады. Хәзер барып мәчетне күреп килермен. Вот, монда микрорайонда мәчетләр бигәс, шуңа тагын

Барам, барам, хаман мәчеткә барып җитеп булмый әле. 100 метр дип уйлаганым. Бер 250 метр булгандыр, менә наконец килеп җиттек. Халык күп, монда ничәдер мең кеше. Гади җомгада гына. Молодцы, яхшы җыелганнар. Марсына баралар. Аккуратно гына берсе төртми, сукмый, кыек карамый. Нормально. Коверлар җыелган, и монда бөтен территориядә уже җыя башладылар коверларны. Менә мәчет бит инде, Фергана мәчете. Монда мәчетләр күп инде. Хәзер залга кереп карарбыз. Манара астында наконец фотка килеп җитәм инде почти. Күп калмады. Монда капитальный зур мәчет кирәк.

Яңа Ичик мәчете. Ике этаж. Бик матур. Бик зур, бик күркәм. Бик современный ясалган. Мәчетнең үзенә берәр мең ярым кеше сыядыр. Монда шыгрым тулы, урам шыгрым тулы. Бөтен урамнар шыгрым тулы. Мин, хөрмәтле дуслар, ким дигәндә бер 5-6 мең кеше булган дигән фикергә килә башладым әле җомгада. Әкәмәт халык күп монда. Имеш тә зур. Икенче тарда эшләр бетмәгән әле. Менди түшәм отделкалар. Бик матур. Бик күркәм стоп дигән инде, сикермәгез дигән.

Фергананың интересный урыннары бар менә. Тарихи түшәмнәр. Бәлки тарихи түгел, но юк, тарихи бу. Как минимум 80-ләрнең ахырында ясалган әйбер бар. Бик күркәм. Э, бу пристрой. Менә Высоцкая исеме иске мәчет булгандагыдыр инде.

Ә мулла, оказывается, менә монда укыткан икән. Мәчеттә түгел. Синең алда торган. Муравейын кабызды да китте кайдыр. Монда, кстати, бабайлар күбесе нәрсәләр белән дә шөгыльләнәләр. Күбрәк инде менә мондый кытайский муравейлар. Алар электроприводной, электр да йөри, бер көн тавыш юк. Ну, муравейны бер шертә күрәм әле мин, советский. Тыралар, коверларын җыялар. Һәрбер мәчеттә шундый бер абзый бар инде, завхоз командир. Монда да нәтек абзый җыештыра, тәртип сала. Ә мулла, оказывается, менә монда укыткан икән. Мәчеттә түгел. Синең алда торган. Кечкенә зал. Монда имам хатип урнашкан. Купол бик матур менә. Түшәме, то есть. Все, коверларын җыеп бетерәләр урамда уже. Сразу коверларын җыялар. Һәрбер мәчеттә шундый бер абзый бар инде. Завхоз командир. Монда да нәтек абзый. Җыештыра, тәртип сала. Ә мулла, оказывается, менә монда укыткан икән. Мәчеттә түгел. Синен алда торган.

80 сум шунда. Анда почти 70-80 километр барырга. Вот, нәрсә итәсем килә Ферганада аерым ниндидер ни юк. Э, зур тарихи әйберләр юк. Но монда үзенең ниндидер бер Рухы бар аңлатып булмый торган. Монда просто рәхәт ничек тә. Тоже рәхәт. Бу относительно молодой шәһәр бит инде. Юк, теге тарихи не бардыр инде аның справкасы. Яшьләр шәһәре. Монда э Яңа домнар, яңа машиналар, организацияләр бик матур. Чиста монда самый главное, ялтырап тора. Бу Казаннан да чистарак шәһәр бу. Базарда җөрдем, базар иң пычрак урын бит дөньяда. Бөтенчедә картон, чүп, ризык юк, ялтырап тора. Ташламыйлар монда чүп. Вообще аккуратный халык монда. Автобусы килде, күпме кеше көттек инде моны. Ары беттек көтә-көтә. Андижанга опять британецлар белән очраштык монда. Хәзер китәбез границага Андижанның. Киттеләр автовокзалда Ош автобусына утырып мин инде иттем ярар Ошта соңрак очрашырбыз дидем. Чөнки мин әйтәм, монда оказывается бар икән тарихи мәчет, мәдрәсә. Аны калдырып булмый инде күреп китәсем килә Андижан мәчетен.

Кар ялам инде. Тынс арттырам. Ну, ней. Ничек инде мәчне күрмичә китергә? Ике рәкәгать намаз укымыйча китергә. Тем более хәбезен икендегә таба бара. Может, икенде намазына җитешермен. Шәм бөтен җирдә юк. Шуңа бабай менә монда просто газонны кисеп, шәнләрен велосипедка тутырып алып китә, үзенең кәҗәләрен ашатырга, сарыкларны ашатырга. Шуңа Андый проблем юк. Кая кем алып китә бу печәнне дип сразу сыздырып алалар. Чөнки исегездә булган булса, Хуҗанның центральный паркында сарыклар җөриләр. Шуңа теге печән чабучыларында артым артык аерым ихтияҗ юк дисең дә була. Күргән җок әле, чтоб менә шушындый матур урында газоблок дигән кибет булган. Карагыз, ишегалып та куйгандыр. Тотып күреп сайлап ала аласың газоблок кибете менә монда даже рәсеме дә бар шундый кызык әйберләр кстати үзбәкстанда бик күп электромобильләр һәм таҗикстанда минем россиядан кадәр күргән жоқ менә электромобиль қытайдан күрә аласыз инде һәм алар монда бик күп душанбеда вообще бер фирма бар такси фирмасы ул бөтенләй электромобильләрдә генә йөри куркып китәсең ул машинадан чөнки кыйна үтеп китә тавышы юк тәгәрмәч тавышы гына бар мотор тавышы ишетелми вот шундый хәл рәсәйдә күренми әле кадәр менә килеп җиттем андижанның тарихи мәчетенә бу мәчет инде әкәмәт тарихи дип әйтеп булмый чөнки моңа 150 ел тирәсе генә Рәсәй өчен инде тарихи мәчет, ләкин калган Үзбәкстан белән чагыштырганда бу относительно свежий мәчет бит инде. 150 ел тирәсе генә моңа. Яшь әле бу, так-то карасаң. Ну, андижан өчен барыбер Бик кызыклы, матур, күркәм бина. Россиядән? Россия.
Әйе, сәлам әйт.
Привет. Сәлам, сәлам Казан диген.
Сәлам Казан.
Все.
Вот. Шулай аккуратно кешеләр җыелалар. Бу бик тарихи бинага ошамаган да инде бу. Бөтенләй бу ягы новодел. Менә шушындый парк. Хәмәт әйтәләр, хәзер керәбез мәчеткә. Намазга җитештек Аллага шөкер, тәһарәт бар. Менә шундый аккуратны гына кешеләр җыелалар. Бик матур. Керәбез. Андижон мәчете. Куполы бик матур. Бу арка формасында ясалган ике манара, арка, ә мәчет зданиясе сау ярым. Бик интересный решение, кстати. Мәчет салырга уйласагыз. Так, хәзер мәчетне күреп китербез. Шундый түшәмнәр резной. Бик яхшы ясалган. Ус инде сүннәт залы. Кстати, мен уйлаганым, михраб бу якта дип, ә юк икән. Михраб бу якта. Кешеләр баралар, карайгасыз. Субханалла, бу бит мин күргән мәчетләрнең иң матурыдыр. Ого. Ого. Мондый матур мәчет күрмәдем әле мин. Все. Барып кушылабыз намазга. Андыр күрсәтермен. Аз укып чыктык. Хәзер Абдулла дигән җегет мине утыртып җибәрә. Шул номер кайда кирәк? Автобусга суга калып куса утырдым. Киттек границага. Киргизия белән Үзбәкстанның басып барырга туры килә монда автобус тулы. 20 километр тирәсе барасы. Тауга якынаябыз инде ниндидер. Караңгы төшә, 15 минуттан уж караңгы булачак. Шаман граница килеш танымыйбыз әле. Бесконечный поселоклар, авыллар аша барабыз, бер битми. Юл алда.

Мына конец границага килеп җиттек. Суыграк икән әле монда. Скорее всего, куртканы чыгарып кире туры килер. Артык свежа һәм акчаны алмаштыра кирәк. Минем бит э, үзбәк акчалары калды. Монда ике көнгә кердем, көн ярымга. Шуңа акча җыелган. Үзбәк акчаларын хәр кыргыз сумын алмаштыра кирәк. Әкренләп кенә Аллага тапшырып